Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Әлеге клиниканың Россиядә һәм Урта Азиядә 9 филиалы уңышлы гына эшләп килә. Ә күптән түгел Казанда балалар өчен махсус офтальмология үзәге ачылды. Биредә тәҗрибәле табиб-офтальмологлар, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табиблары, медицина фәннәре кандидатлары эшли. Ноль яшьтән алып комплекслы диагностика, күзлек һәм төнге линзалар сайлау, кылыйлыкны төзәтү, аппарат белән дәвалау да каралган. Смотри клиникасы балалар күзләренең сәламәтлеге турында кайгырта.
Башланды, ниһаять башланды. Менә минем темперамент турыйны зашкаливает. Син я корбан, я син җиңүче. Нишләп хатын-кызны бәхетле итәргә кирәк әйтегез әле миңа? Тормыш ул үзе калын китап. Чүтә, бу тирәнлеккә хәтта без дә әзер түгел идек кызлар, әйме? Дөньяның артына тибеп яшәргә кирәк, әйе. Сез шәүләшеп миңа гаебе ташландыгыз бит. Берүзе монда теге. Син кияүгә чыгасың киләме соң? Ир белән яшәр өчен ялкау булмаска кирәк.

Сәлам дуслар, минем исем Венера Аитова, сез өр яңа проект карыйсыз, 30, 40, 50. Ә ни өчен икәнен тиздән аңлап алырсыз. Беренче татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст. Без башлыйбыз! Әлеге проектны мин генә алып бармыйм, дуслар. Минем белән искиткеч кызлар бар. Шәп компаньонкалар белән таныштырыйм әле. Олеся Лесная! Һәм Зөлфия Валеева. Вау! Ой, кызлар, мин, әлбәттә, дулкынланып.

Уйланып килдегезме, кызлар? Уйланганыгыз бармы? Хатын кызның бәхете нидә? Нишләп хатын кызны бәхетле итергә кирәк? Әйтегез әле миңа. Ул үзе дә бәхетле була ала ичиме беренчедән? Нигә аны менә кемдер бәхетле итергә тиеш? Шул ук әкиятләрдә принц килә дә син йоклаган җиреңнән, ул сине үбә дә, ул уянып китеп, аның тормышы башлана. Шунда гына. Ник Ә. безгә аны шуны өйрәттеләр? Әнче Ну, дөрес хатын түгел бит кызга инде.
үз-үзен дә бәхетле итә ала ич.
Юк, һаман көтеп утыра, Шәптер.
кемнедер, Әйе. кемдер аны бәхетле итәр дип көтеп утыра. Ну, дөрес Принцны түгел, көтәргә кирәк минемчә. түгел ич инде аның Мин аны өчен. хәзер генә аңладым, мин элек иремнән таләп итә идем. Әйе. Әйтәм, син мине бәхетле итмәдең. Мин Кая дөрес бу чыкмадым, кияүгә дөрес чыкмадым, нишләп син мине бәхетле итәргә? Ә Ул бит кайчан ялгышулар аңладың? булды. Ә кайчан Ну, мин, аңладың син?
мин генә түгел, минемчә, һәр кыз шулай, һәр хатын-кыз андый Әйе. нәрсә аша узгандыр дип уйлыйм мин. Безне дөрес Аннары тәрбия, миңа тәрбияләмиләр ачылды. булып чыга, шулай Әйе, бит. шулай инде.
Шулай инде Советское хатын кызның мышление. иреннән Чыпты бәхетле. шулайрак.
Менә әйбәт кияүгә чыкса, ул бәхетле була ала. Ә яшәп Дип, ул- шул бит инде кызлар, туктагыз, Әйе. әйдәгез дөресен әйтәбез. Безне ничек э, тәрбиялиләр? Хатын кызның бәхете э, яхшы кияүгә чыгуда. Мгм. Бу бит инде теге кешегә әйтеп торасы юк бөтен кеше дә менә эйе дип торалар безнең караучылар да ә олеся син моның шулай түгел шулай түгел икәнлеген кайчан аңладың син дә принц көтәсеңме юк син бит әле ул принц көтми ничек инде мин утыз яшьтә дә реалист
реалист мин шуңа күрә башка буын кешесе так Бәхетле италам үз-үземне. Ә кайчан син моны аңладың? Принципны Менә күрми шул бер башладың.
30 яшьләрдә, 29лар, 30лар. Ә, бул, әле Әйе, былтыр әгәр- гына аңлый башладың син Әйе, моны. әгәр дә менә үзең яратасың Так. икән, Ага. сине дә яратачаклар. Теге үзе тормышка мәхәббәт анда Мгм. булса, үз-үзеңнең яраткан эшеңнең тапсаң. Мгм. Шуңа күрә теге беренче чиратта мәхәббәт үзеңә карата барырга тиеш. Әйе, рәхәтләнеп. Ләззәтләнеп яшисең.
Дөньяның артына тибеп яшәргә кирәк. Әйе. Күрдеңме, артына тибеп. Әйе. Зөлфи, ә кайбер хатын-кызлар 50 яшьтә дә принц көтүчеләр әле юк түгел дип әйтер идем мин.
Бар, бар, бар. Корбан халәтендә утыралар. Алар бит үзләре корбан булып утыралар. Кайчандыр килә, кайчандыр тормышым башлана, ә тормыш уже үткән. Әйе, Ул чыннан да шундый кызык шулай.
теория, кызлар, менә э, шундый фикер ишеткәнем бар минем. Син йә корбан, йә син җиңүче. С- Мгм. Җиңүче дә, корбан да булып булмый. Син йә корбан инде менә гомер буе, син Сайлыйсың икесенең сайлыйсың, берсен. йә җиңүче. Менә Зөлфия апа әйттечә әле, хатын, хатын-кыз ир-атны көтеп яшәргә тиеш түгел дип, әйе. Нишләптер минем анда э, тормыш үзгәрәчәк. Чыннан да ул алай булмый. Әле ул хатын Әйе. бит маңгаенда язылган. Ул миңа ир кирегә дә кирәк, мин булырга эзлим мөмкин. дип йөри. Ул- Әйрләр беләсезме, куркам бит Әйе. хатын кызлардан. Нәрсә Курка, кирәк аңа? әйе. Аңа нәрсәгә кирәк?
Кызлар, бик Шулай. җайлы гына сөйлисез. Ә әгәр дә синең бөтен якыннарың сиңа кайчан кияүгә чыгасың, утырып каласың, менә синең кебек Менә мин егериләрдә шундый менә Нидәхә вакытта. Миңа 30 яшьтә кызлар э, көненә 10 мәртәбә сорамасалар, минем көнем заяга узган була иде. Чөнки минем сеңлем мине иртәрәк кияүгә чыкты һәм сеңлем кияүгә чыкканнан соң инде туйда ук миңа бөтен яраткан туганнарым килеп утырып калдыңмы дип әйттеләр шуңа күрә менә хәзер мин аны шулай дип мин хәзер сезгә шундый шулай дип сөйлим ә миңа рәхәт түгел иде аны ишетүдә бөтен кеше әйтеп торганда иә чөнки иң якын кешеләр ни өчендер бәлки алар әйтелердер кияүгә чыгарга ә мин белми идем мин кияүгә чыгарга кирәк ә хәзер уйлыйм Ул бит табигый процесс. Я булмаса шундый кызлар бар, балалар, мин менә бала телим диләр. Минем өчен менә ул һәрвакытта шок иде. Ничек синең әле ирең юк, ә син җимешне болай гына телисең. Чәчәксез җимеш булмаган кебек инде миңа кызлар, белмим, бәлки мин ялгышамдыр. Менә уйлап карасаң, безнең әбиләрбез, минем әбигә 96 яшь. Алар өчен бит хатын-кызның бәхете нидә дигән теманы күтәреп инде. Алар өчен бит бәхет гомумән икенче булган. Менә алар өчен нәрсә булган бәхет? Әби өчен, мәсәлән, ир табу әлбәттә, бу беренче булган. Балаларны үстерү.
Яшәп тә булмас иде, просто. Хезмәт, чөнки авыр хезмәтне күтәрерлек кеше кирәк булган, шулай бит? Икенчедән нәрсә ул? Балаларны аякка бастырудыр. Әйе, колхоз, колхоз булсын, колхоз алга бар. Әйе.
Аларга бит язып куелган. Әйе, нинди туры килә, шуңа түзеп яшисең. Әйе. Бер кая барып булмый, бернишләп булмый. Мәсәлән, минем әбине урлап киткән. Минем әбине дә урлап киткәннәр. Ул вакытта бит инде популяр.
Кайткан да бер елдан соң име? Әкир уже егете кабул итмәгән. Кайтырга ярамаган.
Бәхет турындагылар гомумән уйланган. Алар бәхетсез дип яшәмәгәннәрдер алар, Зөлфия, миңа калса барыбер. Миңа калса аларның вакыты да булмагандыр. Гомумән әбиләр турында сөйләшкәндә татар хатыны ниләр күрми дигән әсәр искә төшә. Шулай бит. Без иң рәхәт вакытта яшибез кебек кызлар. Без ирләребезне дә тыңламыйбыз.
Менә әбиләр вакытында, димәк, яшәр өчен тырмашып яшәү шулай бит әле ашау әбиләр безнең бит минем әби мәсәлән ачлыкны кичергән кеше алар өчен икмәк булу да әле дә әле дә шулай ашыйлар алабутадан без гел еракка киттек инде но ул вакыттан әгәр дә аерып алсак әниемнәр вакытларында инде минемчә нәрсә тагын өстәлә ул менә алтмышынчы елларда җитмешенче елларда алар өчен бәхет инде уку, укымышлы булу, Әйе. белем алу. Стәлә шулай бит. Кешедән ким хур булмау шулай бит. Әле аларда бар бер ул әйбер бар. Хәм балаларыңны укыту дыр мөгаен. Шулай бит. Ә инде менә безнең буынга җиткәч, ул ни дәрәҗәдә үзгәрә микән? Менә бу иң кызыгы, нәрсәләр үзгәрә? Кызлар, әйдәгез әле тукталып алабыз, чөнки безнең хәзер шундый Искиткеч бер кунагыбыз килеп кушылачак һәм аннан без барысын да тәфсилләп сораячакбыз. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30, 40, 50. Зөлфия Валеева, Алия Селесная, Венера Итова һәм бүгенге искиткеч кунагыбыз. Аның турында сүзләрне әйтеп бетергесез чып-чын джентльмен. Татарстанның һәм Башкортстанның Халык артисты. Яшь һәм чибәр.
Әлмиянең кушаматларын да беләм. Шәүкә, Яшка. Җәвит Шакиров.
Исәнмесез, кызлар, шул кадәр мактадыгыз инде, менә Нишләргә белмим, урында утырасы килми, сезне караса биеп, җырлап торасы килә. Җәүит абый, сез безнең студиябызга керүгә атмосфера үзгәрде. Шулкадәр рәхәт, җылы булып китте. Бәйрәм атмосферасы, кызлар, сизәсезме? Кызлар, сезне күргәч, минем нинди халәттә, ни нәрсәләр кичергәнне белсәгез име? Белмим инде, мин гомумән хатын-кызны яратканга күрә микәнем, мин менә гомумән мин тормыш яратам, мин хатын-кызларны яратам, мин э, хезмәт яратам. Шуңа күрә менә сезнең белән очрашу, менә шуңа күрә безнең бүген э, студиядәге атмосфера аны тамашачылар да сизә торгандыр, шулаймы? Шулай дип ышанып калабыз.
Э, Җәүдәт абый, чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Кызлар беләсезме, төнге гастрольләрдән кайтып, әле иртәнге дүрттә кайтып, Җәүдәт абый инде монда килеп утырган. Рәхмәт

Сез бик күп халык белән аралашасыз, шулай бит, күп кешеләрне күрәсез һәм ничек уйлыйсыз, ни өчен менә кайбер хатын-кызларның күзләре янып тора, икенчеләре ничектер суган гөл кебек? Көннәре, көннәре белән микән ул? Хатын-кыз бит ул илаһи җат, зат. Хатын-кыз кебек име? Менә тормышны ямьләүче, менә мин менә бу соравыңа болай дип кенә җавап бирер идем.

Айлар, еллар, гомер буе шулай сине бар кыламын. Синең сының, рухың камилләшкән саен синнән тартынамын. Ә шулай да сине иҗат итеп, үзем бар буламын. Монда алкышлар булырга тиеш. Җәвит Шакировның үзегезнекеме?
Үзегезнеке. Ә?
Үзегезнеке? Юк, күршенеке.
Сезнең үгезегез үзегезнекеме дигән сигналлар име безнеке? Эльвира.
Искиткеч җәвит. Чыннан да, хатын-кызның бәхете име? Ул беренче чиратта ул бәхетле, ул якты дөньяга туу белән. Без барыбыз да бәхетле. Ул бәхетле ана булу белән, ул бәхетле үзенең э, яраткан эшен табу белән, бәхетле яраттыра белү белән һәм ярата белү белән бәхетледер дип әйтәсем килә. Ә менә гомумән алганда хатын-кызны бәхетле итеп буламы? Була. Үзе бәхетле була алмаса. Була. Ул бездән тора. Ул ирләрдән тора. Ирләрдән тора дип уйлыйсызмы? Менә минем өчен бәхет, матур сүзләр әйтеп, якын кешене юлга озатса. Дуслар мәхәббәттән, безнең шушы зур бәхеттән ак көнләшү белән көнләшсә. Чыннан да, бәхетле итеп була. Хатын-кызны бәхетле итәр өчен аңа күп нәрсә кирәкми. Һәр Күбрәк, туган ә? таң саен име Әйе. бер җылы матур сүз әйтсәң, име Языгыз, егетләр. Язабыз ие.
матур Җылы, сүзләрне матур сүз. жәлләмәсәк, име Матур сүз, хатын кызларга теге бәйрәм вакытларында гына мин сине яратам дип бер теге букет Елга бер. чәчәк, әйе, бер м, чәчәк гөлләмәсе кайтарып бирү генә ул бәхет итү түгел. Ә инде һәр көнне матур сүзләр белән көнне башлап, Яраткан кешең белән кара каршы утырып, име матур итеп тәмләп чәйләр эчү, сөйләшер сүзең булу. Менә бу зур бәхет. Дөрес түгел әллә? Ну бит һәр хатын кызга андый бәхет тә тими, кызганычка каршы. Ә менә чәчәк дигәннән, чәчәк бүләк итәсезме соң? Еш бүләк итәсезме? Миме? Зөлфия апага. Чәчәкне мин генә түгел, аны тамашачылар да күп бүләк итәләр. Аллага шөкер, чәчәк бүләк итәм.
Ярый да Зөлфия апаның эше шундый. Аңа тамашачы бүләк итә. Ә менә ирләргә көн саен чәчәк алыр өчен нә эшләргә кирәк?

Менә сез 38 ел дәверендә менә шушы сорауга, хатын-кызның бәхете нидә дигән сорауга сезнең җавапларыгыз үзгәрдеме? Әйтик, башта уйлаган идем болай дип, ә ул болай килеп чыккан икән дип, мәсәлән. Юк, үзгәрмәде.
Ничек тормышны башладык, име, теге курка-курка гына башлау ул инде һәр гаиләгә дә хас нәрсә, име. Әмма ләкин яши-яши, бер-береңне аңлау, Арада мәхәббәт булырга тиеш. Бер-береңне аңлау булырга тиеш. Бер-береңә юл кую булырга тиеш. Шуңа күрә гаиләнең бөтен бәхете, ул бит, әйтәләр, менә өч нәрсә, гаиләнең тотрыклылыгында өч шушындый иң мөһим роль уйный торган өч әйбер бар. Беренчесе, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәт. Әйе. Хатынның иргә, ирнең хатынга карата мөнәсәбәте. Ир белән хатынның балаларга карата мөнәсәбәте һәм балаларның мөхәббәт җимешләренең әти белән әнигә карата мөнәсәбәте. Менә бу, гаиләнең иң тотрыклы, иң кирәкле фундаменты дип әйтсәм дөрес булыр. Җырда бу тирәнлеккә хәтта без дә әзер түгел идек, кызлар, әйме? Мине дә төшерәсез шул әллә кайда Мин дә өстәгенә йөзәрмен дигән мөхәббәт тирәсендә. Тирәнгәрәк китте. Җәвит абый, ә менә тормышта төрле ситуацияләр була бит инде. Җил, бураннарсыз, давылларсыз булмый шулай бит. Хатын-кызның кәефе дә үзгәрергә мөмкин. Ир-атлар кайчагында аңлый да алмыйбыз дип әйтәләр. Менә ни өчен, нәрсә белән бәйле ул? Менә сезнең бармы шундый берәр, белмим, лайфхак дип әйтикме? Менә теләсә кайсы хатын-кызларны, менә теләсә кайсы хатын-кызны Кәефен күтәрергә була, бәхетлерәк итеп була, әгәр дә сез, егетләр, менә шушыны эшләсәгез. Менә гади адымнар ниндидер?
Бу очракта мин бу сорауга ничек дип җавап бирим икән ин? Чыннан да, хатын-кызны бәхетле итәр өчен күп тә кирәкми торгандыр. Ул бит, менә мин үземнең Зөлфиякәемә карата, мин аның нәрсә яратканын беләм инде. Кайсы бер хатын-кызның бит әле аның күңелен күтәрер өчен, Бәлки ул авыр характерлы ни булырга мөмкин. Кайсыбер хатын-кыз үзе дә белми нәрсә яратканын. Менә анда читендер име, андый белеп булмый. Менә Үзе дә белмәсә.
Зөлфия, син дөрес әйтәсең, сез өчәүләшеп миңа гай бит ташландыгыз бит. Бер үзе монда теге. Мин монда.
Шуңа күрә.
Оборона.
Ничә ел гомер буена яшәгән ир дә үзенең хатынын яме, гомумән, хатын-кызны аңлап бетереп булмый. Менә мин бу соравыңа шулай ук шигъри юллар белән җавап бирәсем килә. Сезнең серле, Сез аңлап бетермәсек, ничә ел яшәсәк тә, сезнең күңел халәте име ул кара урман. Ул безнеке дә шулай, сезнеке дә шулай. Аның сукмаклары адашырлык, әмма дә ләкин менә нәкъ синең соравыңа, Инреме? Өч могҗиза мине әсир итте. Җир, янә күк, янә хатын кеше. Өч сер мине уйга шомга салды. Җир, Янә күк, янә хатын кеше. Җирнең сере бетә. Күк сайга. Төбе күренер менә ачылыр да. Хатын кеше генә ачылмас сер, тылсым булып калыр ахырында. Сез иң тылсымны, менә хатын кыздан да тылсымлы кеше юк. Хатын кыз ул уникаль зат. Ва, аны Әйдәгез берничек әле. тә аңлап бетереп булмый. Менә хатын-кыз гына бит ул име? Ходай Тәгалә биргән кашын башта җолкый. Анда не кадәр шуны ясап куя. Дөрес түгелме ни? Шулай бит инде кызлар. Ә тапкырлыкка килгәндә име сезнең белән ярышып булмый. Менә мин гади генә бер мисал китерәм име? Теге бер хатынның ире балыкка киткән. Шалтырата, ире телефонны алмый икән. Йөгереп күрше хатынына кергәндә, минем дивана балыкка киткән иде. Шалтыратам, трубканы алмый. Любовницасы, сөяркәсе бар ахыры. Күрше хатыны тынычландыра. Тыңлап торыгыз. Болай дип беркем дә җавап бирә алмый. Син күршекәем, алай начар уйлама әле. Бәлки ул батып үлгәндер ди.
Тагын бер хәтрәк. Кемнең башына килә?
Ирләр дә моны әйтә алмый. Шуңа күрә сезнең белән бәхәсләшмим. Сез уникаль, сез әйбәт, сез менә син төшентелмен дигәннән хәзер бит хатын-кызлар инде сөйләшә башласаң, я берәр э, э, кияүгә чыгасы кызы булса инде шундыйрак җегет тап менә джентльмен булсын хәр әйтәләр джентльменнар юк бит инде хәзер шулай диләр бит инде Ну, принцлар. берәү әйтә икән мин берне күрдем берне джентльмен дип әйтә ди кая кушан менә бер көн яңгыр яуганда хатынының өстендә э, зонтик тотып сәгатьләр буена басып торды хатыны машина көпчәген алыштырган да дип Менә шуңа күрә. Җәүит абый, Зөлфия апаның без инде бераз төпченәбез, гафу итерсез инде, бүген шундый тапшырубыз шундый бит. Зөлфия апаның үзенең сорыйм ул менә, миңа шушы кирәк дип әйтик. Теге үзең бел дип түгел, Менә мин шушыны яратам, менә шу. Сез 37 ел буе аны үзегез с- Кәметмә, табышмак- 38, хәзер тагын болай сөйләсә, 48 дип өстәп куя. Хәзер менә модно виш-лист дигән әйбер бар. Туган көнгә, мәсәлән, бүләкләрне карап Юк. алу. Менә безнең гаиләдә андый әйбер юк. Миңа бу әйбер кирәк. Аның бөтен әйбере дә бар. Мин э, Зөлфия ул бүләк алырга, име ул бик ни, ул таләпчән, ул кешегә бер әйбер аласы булса да, ул иң кирәкле әйберне алырга тиеш. Шулай булырга тиеш, чөнки Эрам әйтә, монысы да матур. Юк. Ул син алып биргән әйбер, ул сине хәтерләтеп торырга тиеш. Ул файдалы әйбер булырга тиеш. Һәм бигрәк тә кыйбат булмаска тиеш. Юк, кыйбатлыгында тормый бит. Кайсы вакытта менә без балалар бит инде

Менә э, кайсы бер вакытта кибеттә шулай бер кирәге дип и- теге искә төшә инде. Мгм. Я яңа ел алдыннан бер Мгм. 3-4 ай кала, эми йөри бит инде Мгм. кибетләрдә бергә йөрибез дә инде. Менә бу әйбер кирәк, бу әйбер кирәк. Зөлфия, ал син моны, мин Иә. әйтәм, шундый әйбәт әйбер, ал димен. Ала да, бу сиңа яңа елга бүләк булды инде дип куям мин. Мин җайлы гына котылам. Практичны, практичны дип әйтәләр бу моны урыслар. Җәвит абый, тукта әле, менә бөтен әйбер шундый майлы, тәмле, конфетлы, бик матур имә. Идеаль. Менә 38 ел бергә яшәгәндә имә. Неужели хатын-кыз каядыр үпкәләп, сөйләшмичә, нәрсәдер сорап, озак кына көтеп, син бирмичә, шуны алмыйча аңа, аны аңламыйча йөргән Дөресен әйт әле, берәр сер ач әле, берәр сер түгел, нәрсә дип әйтим. Менә Сырт ниндидер биргәсен.
теге Лайфхак.
лай- лайфхак та түгел ул. Менә ниндидер не торак әйбер. Зөлфия, син шул кадәр эми минем белән янәшә утырасың эми. Зө- Минем куркам. Зөлфиядән бәхетем бик бәхетләрем бар инде өйдә дә зөлфия монда да зөлфия зөлфия янында без зөлфия апаны шулай үлеп яратабыз алла бирса тамшуларыбыз да көтеп калабыз э, аның белән әле сөйләшәсе темалар күп әлегә ул монда түгел шуңа күрә без инде күбрәк башка кешеләр өчен дә файдалы булсын дип сездән беләсе килә ну син гел матур якларны сөйлисең менә нәрсәдер беләсе килә шундый менә Менә без бер атна аерым яшәп тордык. Ул китте авылга, бер атна шунда торды, мин монда уйлап Юк. йөрдем. Ничек татулашырга Хәзер инде? бу яшьтә андый фикер башка да килгәне Бу юк. яшьтә Ә түгел моңа инде, хәзер кадәр? миңа да килгәне юк. Яшь чакта бит. Моңа кадәр, моңа кадәр сез бу Яшь- дәрәҗәгә озак Яшь чакта бардыгызмы? үпкәләшсәк тә без э, бик озак сөйләшмичә торган чак булмады. Ә кем беренче адым ясый, мәсәлән? Ну, кайчагында мин ясыйм, кайчагында ул ясый. Безнең өйдә, менә һич яшерен батырын түгел, без инде ул турыда сөйләгәнебез дә бар, әйме? Көнләшү, мөхәббәт темасында, я булмаса берәр э, ни өчен бездә беркайчан да тавыш чыккан юк. Бездә бары тик име ул сәнгать кешеләрендә ул барсында да шулайдыр. Ачуланышу, үпкәләшү, Ул яңа концерт программасы эшләгәндә килеп туа. Йә монысы ярамый, ә мин менә шушылай итәсе килә. Аның үз фикере. Менә без ул вакытта дирәк үпкәләшеп алабыз. Ә болай ныклап теге э, чатакармаган килеп, э, ачуланышкан андый вакыт бул- безнең булганы юк. Мин искә дә төшермим, хәтерләмим дә.

Менә Мендәр, мендәр берәү. Мендәр, мендәр өчәү даже. Менә мин Зөлфиянең әтисе белән әнисенең гыйме менә алар 68 ел бергә яшәделәр. 68 ел бергә гомер иттеләр. Әни белән әтинең әйткән сүзләре бар. Алар бер кашанда, менә мин белгәнне, мин ничә ел Кияү булып килеп, аларның име белән. Алар бер кашанда аерым йокламадылар. Шулай бер йокы бүлмәсенә кереп китәләр. Һәм әти белән әнинең әйткән сүзе, балалар, ачуланышсагыз да, тиргәшсәгез дә, бер юрган астында ябынып ятыгыз дип. Менә бу акыллы сүзләр. Искиткеч акыллы сүзләр.
Ә табиблар әйтә, 40 яшьтән соң хатын-кыз белән ир заты Аерым йокларга тиеш, чөнки аларның энергияләре менә бергә тоташып торса, алар йокы, йокысын, йокысы туймый и сәламәтлеккә зыянлы. Менә син... Миннән туктагыз әле, гафу итегез, мин хәтта сезне бүлдерәм. Венера да бар икән бит монда. Мин ишеткәнем бар, хатын-кыз белән ир-атның тән температурасы төрле, шуңа күрә алар билгеле бер яшьтә, аеруча алар аерым юрганнар белән Ятырга йөрмәү Алай гына түгел, ишеткәнем бар, борынгы мәктәпләрдә, ме, Англиядә хәтта, кызларны һәм малайларны төрле температураларда укытканнар мәктәптә. Кызларга җылырак кирәк. Җылы температурада хатын-кызның әйбәтләк, әйбәтрәк нитә башлый, эшли башлый, башы эшли. Ә малайларны әзрәк су, түбәнрәк температура белән, алар салкында әйбәт селкенә башлыйлар. Әйе, дөрес ич инде. Менә минем темперамент турыймы? Зашкаливает! Ә Зөлфия ул елан елында туган. Ул салкынча. Тәрәзәне ачып йоклый. Мин дә тәрәзәне ачып йоклый. Ул киресенчә тәрәзәне ябып, әле юрган ябынып, ана чит илгә ялга барсаң да, кондиционер да кабызмый. Аңа җылы җитми. Менә бит ничек кулы. Аның елан елында туганлыгы шул кадәр дими. Ул менә бөгәрләнеп йоклый һәм минем куеныма кереп сарылып йоклый. Ысылдамыймы?
Ысылдамыймы? Утыз, кырык, илле.
Бер кияү балакай кайткан бит. Бергә әтиләр, әниләр белән кызның әтисе, әнисе белән бергә торалар да инде. Кияү балакай кайтканда Квартирга, фатирга звонокка басканда, ну, кәеф яхшы инде, каяндыр әзрәк кәеф яхшы. Тегеннән бабасы ишек ачкач, сөйләшерлек рәте юк икән, теге кияү өйдәме? дип сорый икән бабасына. Бабасы Икесе дә өйдә дип әйтә. Ике елан иде. Ысылдашырга вакыт юк. Дөресен әйтәм. Ә инде менә бар шундый гаиләләр. Мин дуслар арасында да бар. Алар инде күптән аерым. Мин мәсәлән, менә бәлки күрсәтмәсез дә, бәлки өзеп атарсыз бу. Мин хырлыйм. Менә соңгы бер моны күрсәтергә кирәк.
Белсеннәр. Башланды, ниһаять башланды. Кырлыйм.
Но Зөлфия апагыз ул э, шулай ук түзә. Име минди төннәр буена йоклап өчен сине саклап утырган чакларым бар ди. Ә ул тибеп җибәрмиме соң?
Кит инде, әйләндереп борып. Борып, Андый нәрсә. юк инде, борып, матурым, Әйе. әйләнеп ят, гырылдыйсың дип әйтә. Мин Әйтә, кайвакыт алай гына әйтәм. әйтә.
Да, да. Ну, Аннан не кире помо- инде- э, булышмый. Юк, Гырылдау.
нишлисең инде, андый чаклары да бар. Аннан Әйе, мин әйе, торып әйе. чыгып китәм, я эш буенча, шунда Әйе, белән әйе. йоклап ал инде, ярамый әйтәм, ачуланма, тиргәшмә дип. Мгм. Менә Нишлисең инде, менә Мәхәббәт. турыда килми торгандыр. Э, Безнең бит йолдызлыклар, ул игезәкләр йолдызлыгы астында Мгм. туган. Мин бит инде э, Әле укчы. җитмәсә иде. Ә безнең Мм. гороскоп буенча карасаң, Эми без бер-беребезгә гомумән туры килмибез. Туры килмисез. Килмибез, шулай диләр.
Нишләп? Менә кайсы вакытта сез ничек яшисез диләр. Аллага шөкер. Менә бит. Теге берәү әйтә, сез бергә торасызмы соң? Бергә яшисез? Юк, бергә тормыйбыз. Ничек бергә тормыйсыз? Юк, мин иртәрәк торам, аннан хатын тора. Күрдеңме инде? Ир белән хатын кавышкан икән, эми элекке бабаларның, теге ата-бабаларның әйткән сүзе бар. Кыз балага да шулай. Әйе.
Кызым, килен булып төшкән җиреңдә таш бул, дип әйтә. Шуңа күрә ул бер нәрсә дә җиңел генә бирелми. Гаилә ул шундый нәрсә, ә гаилә эчендәге әйбер ул сер, ул бер кайчан да теге читкә чыгарга тиеш түгел. Ну, хезмәт дип әйтәсез инде, имеш, шушы мөнәсәбәтләр өстендә эш гомер буе бара дип әйтәсез сез, димәк. Бара. Гомер буе.
Кеше гомер буе яши, күпме яши, гомер буе хезмәт итә. Әгәр дә әз генә хезмәттән тукталсаң, димәк, синең э, фантазияң юк, синең тормышка карашың башкача. Димәк, инде син э, ни, э, теге киләсен уйламыйсың, хәзер тизрәк бетсә ярар дип уйлыйсың. Ә кеше өмет белән яшәргә тиеш.

Без яратабыз. Бәйрәм белән, бәйрәм белән. Без Менә хатын кызның име, Венера, хатын кызның бары менә гаилә. Икесе дә бер сферада эшләгән кеше ул аны аңлый. Кайсы бер кешеләр әйтә, ике тәкә башы бер казанга сыймый дип. Әйе.
Әмма ләкин сыя. Менә бу очракта адәм баласының психологиясе дөрес булырга тиеш. Гаиләнең нәрсә икәнен белергә тиеш. Без хәтта өйдә торган вакытта да, ну, өебез, үз йортыбыз белән торгач, безнең хезмәт тә күп. Анда бер-беребездән да я мин бакчада, я ишек алдында, кыш булса иде, кар тегесе булса, әле аңа чаклы безнең әле тагын бер бакча бар әле. Җүләр хатыным актар дими. Минем теге җүләр дигәннән Зөлфия миңа кияүгә чыккач, дус кызлары әйтә икән, ник ул җәвиткә кияүгә чыктың, аның дивана җүләр икәне маңгаена язылган бит, дигәч, Зөлфия апага шунда әйткән, ул вакытта аның челкасы бар иде дип әйтә, ди. Күрмәдем мин. Күрмәдем дип әйтәм.
Хәзер дә челка белән йөрисең, кара әле. Хәзер дә яшь. Челкасын үзгәртми. Шуңа чакырган сез мине. Кызлар.
Ул бер тик тормый. Менә иртән Аяк кабаса име? Оныклар килсә инде ул кухнядан чыкмый. Чөнки өчесе өч төрле ашый. Тегесе монсын, ул бер кайчан да иренми. Менә мин хәзер һич кенә дә ялган түгел. Менә чын бүген инде ашалып китеп рәхәтләнеп сөйләшик әле, чөнки мин гомумән үземнең дөньяда иң бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки миңа әнкәй име иң зур теләкләрнең берсе балам бәхетле булган булса ярар иде Иманлы, акыллы, уңган хатын насыйп итсә ярар иде дигәндер. Менә минем мин Бу мин һәр ананың Ходайдан сүзедер.
ай, һәр ананың теләге шул. Аның Зөлфиянең ул тик тормый. Ул бары шөгыльдә. Ул менә кайсы хатын-кыз име, менә гади генә мисал. 400-500 язгылыкка

Ул һәрберсенә шунда әле бит кар сибеп шуны утыртыра һәрбер орлыгын име. Әле бит аннан кире аны бер-берсеннән аерып утыртырга кирәк. Әле теге менә мондый гына пипитка белән шуңа тамчылап кына име. Аны үскән саен мин әйтәм, Менә сабырлык кешедә. Минме? Мин берәр эш кушсалар, мин башта җимерәм. Ә миндә сабырлык, түземлек дигән әйбер юк. Ә аларда ул сабырлык бар. Җәвит абый, без менә сезнең әйтә башладым инде, сезне аерып әйтә алмыйбыз, әйме, Зөлфия ападан. Шулай да менә хәзер Сез гомумән ниндидер уникаль, үзегез әйтеп торасыз, уникаль шундый пар. Төрле яклап сез сөйләгән, менә китаптагыча дип әйтәләр бит, шулай бит кызлар, китаптагыча дип әйтәләр. Ә күп кешенең китаптагыча гына бармый шул. Һәм хатын-кызлар да төрле. Сез аны сизәсездер, сез бит күп халык белән аралашасыз. Ничек уйлыйсыз, менә ни өчен Бер, берселәре алар шундый бәхетле булып яшиләр, тормышлары җиңел булмасалар да, авырлыклар булса да, эшләре күп булса да, алар һәрвакытта менә шундый. Ә икенчеләре рәхәт тормышта да тәм тапмый, тәм тапмыйлар.
Нишләп шулай килеп чыга ул? Менә нәрсәдә моның хикмәте? Менә хатын-кызга беренче чиратта име ир белән яшәр өчен ялкау булмаска кирәк. Кызлар бу бит бу бит искиткеч дөреслек.
Ялкаулыкны, дими, аны бернинди шиккә тәрбияләп бетереп булмый. Ул Зөлфия апагызның әйткән сүзе. Дөрес. Менә ул әйтә, чисталыкны шулай ук. Әйе. Менә әгәр дә хатын-кыз гаиләдә күреп үскән икән, чисталыкны, әйе. Аны да берничә үзгәртеп булмый. Бар шундый гаиләләр, бөтен нәрсәсе дә бар инде. Әмма дә ләкин килеп керәсең, без или шундый чисталыкка өйрәнгәнме? Әйе. Ну, гади генә, ну, аны бит инде алып куеп була, улай берне шул урынга дип. Менә шунда алып куймаган. Һәм хатын-кызның име, менә иң яхшы сыйфаты гаиләдә яшәр өчен менә тәмле ризык пешерүе. Ямагат, менә гаиләләр аерыла име, хатын ирдән Күбрәк инде ир хатыннан гаеп эзли, җәмәгать ул гаеп икесендә дә бар. Ике, ике кеше. Аны уйларга гына кирәк, аны белергә генә кирәк. Шуңа күрә менә характерлары туры килмәде. Әгәр дә хатын-кыз өйдә ашарга пешерми икән, ирне ир итеп санламый икән, гел акча кайтканын гына көтеп тора икән, нинди гаилә? Мин килешмим. Бергә тапкан мал гына бәрәкәтле, бергә тапкан мал гына тәмле,

Клин чакырды, чистай. Менә бу тема
Минем тема түгел. Бу тема минем тема. Куркытма әле. Зөлфия утыра ала алаймы? Телевизор карап. Мин тиз өйне җыештырып алыйм әле. Мин өйдә вакытта, инде мин иң яратмаганым менә я идән җуган чагы, я мин. Син өйдә булганда. Ул тик тора алмый.
Мин әйтәм, чакыр менә шушы компанияләрне. Әйе.
Ничек кертә? Юк. Нигә чакырмыйсың, мин әйтәм. Күптә тор- түләү Так, түгел бит әйе, миңа. әйе. Бәясе дә ләни тормый. Әйе. Әйе. Өйгә чит кешене кертергә яратмыйм. мин. Әйе, кемдер Менә, куркады. Энергия, курку да энергиясен. да түгел. Ну, Беренчедән, теге энергия Әйтерләр, бетә менә бит үзе инде. җыештырмады, аннан сүзе Таныйлар булыр. бит әле, Җәвит Әйе.
абый. Сез бит Шуңа инде күрә шундый Ул таныла. шуны ярата.
Ул Мгм. аның өчен зарядка ул дәртләнеп китә ул җомга алдыннан инде өй җыештырылмаган көн юк инде безнең атнага бер тапкыр ул генеральный ә инде көндәлек теге кухня тирәсендә ул һәрвакыт җәүдәт абый хәзер сезне тыңлап торып монда күпме хатын кызлар әллә нишләп киткәннәрдер инде минем белән нәрсәдер Алай Әйе, түгел, алай мин бик түгел. яхшы хатын-кыз түгел, мин Җомга бәхетле алдыннан буласым җыештырырга юк.
яратмыйм. Минем ирем андый Әйе. түгел.
Көн саен пешерәсем килми. Менә бу Башкаларга сүзләрне сиңа нишләп? карап сөйлим. Ялкаулар. Ялкау булма, кияүгә чыгасың бар. Ул ял- Акча эшлә диген. Я, Теге җәмәгать э, кайсы бер теге хатыннар инде Зөлфия дә э, Зөлфия апагыз да интервью биргән вакытта шушы ук сүзләрне әйтә. Мгм. Күп нәрсә хатын-кыздан тора. Мгм. Ярат Тора белү дә, ярату да, гаиләнең учагы. Әйе, Ул бит хатын-кыздан тора, җәмәгать. Өйгә кайтып керәсең килсә, димәк, сине өйдә менә яраткан кешең көтеп тора. Әйе. Менә мин нәрсә әйтәсем килә, эй хатын-кыз, сүнәр иде тормыш, син булмасаң әгәр дөньяда. Искерсә дә җирдә дәвер буат нәфислеген синең өр-яңа. Йөзләреңне якты хисләр белән, изгелегең белән балкытып, и җаным дип әйтеп куюыңда нәкъ бер кояш бар кебек. Башка көнне сезне хөрмәтләүдә без ир-егетләр бераз талымсыз, бүген исә рыцарь егетләрчә кулларны кысып сәлам бирә ирләр заты сезне хатын-кыз. Нәфисләнә барсын хисләребез, күркәмләнә барсын дөньялар, ялкынлырак булсын мәхәббәтләр, дәвамлырак булсын гомерләр. Шәп, Амин, искиткеч. амин. Бу да күршенекеме? Бу да күршенекеме?
Теге күршенеке дигәннән теге малай да сорый икән бит. Әнисен әйтә. Әни, фәрештәләр очамы ул? Оча. Нигә? Менә әти күрше хатынына фәрештәм дип әйтте. Хәзер ул мине танышар дип әйтә. Шыртам мин аны. Күрше, күршенеке түгел, Аллага шөкер. Җәвит абый,

Китап. Һәм гаилә белән гаилә корып яшәгән вакытта Ходаем Аллакаем име, менә шушы китапның бер битен дә җыртып ташларлык булмасын. Көн саен. Көн саен укырлык булсын. Әле ул гына да түгел, әле бездән соң килгән буын ул әти белән әни балаларга нинди үрнәк күрсәтә име, алар шуны кабатлый. Хәтта безнең онык Менә оныклар име, олы кыз инде, оныгыбыз инде унөч яшь, ул да әйтә, әнисенә әйтә инде, әтисенә, менә миңа, минем, менә бездә картәтәй бит инде, картәтәй дип әйтми, тәтәй дип әйтәләр, минем булачак ирем менә тәтәй кебек кеше булсын иде, ди. Менә унөч яшь. Әйбәт.
Чөнки ни алай дип әйтәсең, ул Нәнәйгә бер начар сүз әйтми, бер авыр сүз әйтми, бер кычкырмый да, ул матурым, Зөлфушем дип кенә тора, дип әйтә. Менә бала күреп үсә, шуңа күрә гаилә оясында ни? Очкыным да шул. Искиткеч, рәхмәт сезгә. Алкышларыбыз сезнең өчен. Сез безне шул кадәр рухландырдыгыз, илһамландырдыгыз һәм без бәхетле иттегез. Бәхетле иттегез һәм без һәрберебез чыннан да уйлана башладык. Үзебезгә дә тагы да яхшырак булырга, тырышырга, үзебезнең тормышыбызны матурлатырга. Бу чыннан да шулай бит, кызлар, каяндыр көтеп э, торасы юк, бар нәрсә дә үз кулыңда. Бик зур рәхмәт, башка тапшыруларда да сезне көтеп калабыз. Зөлфия апага сәлам әйтегез. Зөлфия апа, сез искиткеч. Муа! Менә Зөлфия апаның бөтен хезмәтен без бүген тапшыруда Яратам, яраттым, яратачакмын.

Зөлфия, Венера. Без э, дуслар дөресен әйткәндә бераз гына шок хәлендә, әйме? Әйе. Җәю табудан соң. Безнең студиягә идеаль ират килде. Рыцарь.
Соңгы рыцарь. Татарча рыцарьның сүзе бармы ул кызлар? Белмим. Белмим, бәлки пәхлеван. Каһарман. Аны тыңлап утырганда шок катасың. Менә э, шушындый дәрәҗәдә 38 ел бергә яшәгәннән соң, ирең синең турында шушы дәрәҗәдә тукталмый сөйли ала икән, Нинди хатын-кыз булырга тиеш син, Зөлфия? Искиткеч, Зөлфия апа. Зөлфия апа искиткеч хатын-кыз. Беләсезме, миңа калса, мин менә уйлап утырам әле име, Зөлфия апа миңа калса, ул нинди генә ир белән дә бәхетле була алыр иде. Бәлки Җәвит абыйга ошап бетмәс бу сүзләр, име? Мин аны Җәвит абыйны кимсетер өчен әйтмим. Зөлфия апа ул тормыштан тәм таба торган, үзеннән үзе бәхетле була торган ханым, хатын-кыз. Шуңа күрә менә сере шунда дип уйлыйм мин. Алар бит әле икесе дә пар килгәннәр. Мәсәлән, Җәвит абый үзе нинди идеаль, шулай бит име? Акчасын эшли. Бу гомумән эталон пар.
Әйе, эталон.
Андыйлар юк. Бу чыннан да китаптагы бу бит яшь буын өчен дә, гомумән безнең өчен дә, барыбыз өчен дә ниндидер үрнәк булып тора. ниндидер планка дип әйтәләр бит менә шундый булырга тырышырга кирәк хәзер бөтен кеше тырышмаска дигән э, шундый Әйе. Ничек бар позицияләргә шулай тырыша яшәргә шулай бит тырышма Әйе. менә иң мөһиме сиңа синең янда булган кеше э, сине комачауламасын Ул менә болай да шундыйрак.
булачак әгәр дә Әйе. сине яратса шулай бит ә теге? монда гомумән икенче и- төрле идея Мгм. син менә әле син ничек уйлыйсың әгәр дә инде кызлар безгә ниндидер нәтиҗәләр ясарга кирәктер Мгм. бераз әгәр дә без менә хатын кызның бәхетен иде безне караучыларга ниндидер эм, файдалы киңәшләр бирер өчен 30 яшьтән дип алсак, менә синең яшьтәгеләр плюс-минус э, бәхетле булу өчен нәрсә булырга тиеш дип уйлыйсың? Бик философский сорау инде бу, әмма мин әле бит кияүгә чыкмаган. Э, шуңа күрә синнән сорыйбыз да, чөнки безнең инде бу э, менә мәсәлән килеп киткән Шәвит абый, әгәр дә әйтәсе әйтәсе килә инде ир-аттан димим, ләкин мин кияүгә чыкмаганлыктан, минем нишләптер хатын-кызның бәхете ул яраткан эштәндер дип уйлыйм. шулай әйе нишләптер бүгенге көндә әйе бүгенге көндә теге үзеңә акча да эшләү анда яраткан эшеңне табу ничектер үзеңә рәхәтлек бирә торган чын мәхәббәтеңне очратсаң син эшеңнән аерыла аласыңмы юк
юк Дип уйлыйсың әлеге. Әлеге.
Кем була бит әле име? Кем була? Кем була бит әле? Кара, әйдә бер 5, мәсәлән, критерий әйтсәк, 30 яшьлекләр плюс-минус. 25-30 дип әйтик инде, 35 бәлки. Нәрсәләр тагын мөһим? Яраткан эш, тагын нәрсә? Димәк, эш булгач акчасы булырга тиеш, име? Әллә акча, әллә акча алай ук мөһим түгелме? Әлбәттә инде.
Хәзерге вакытта акча миңа калса беренче урыннарда.
тагын нәрсәләр бишкә кертик инде менә уйланып утырам мин юк юк утыз яшьтә бит ул башкача синең эшеңне хөрмәт итү бәлки ул сиңа әйтер анда былай эшләмә тегеләй эшләмә дип бу сиңа туры килми дип мәсәлән син сәхнәдә җырлыйсың сәхнәдән китәргә кирәк дип бар бит инде андый ирләр өйдә утырасың әйе бу безнекеләр турында түгел тагын нәрсә күп инде алар бөтенесе бергә һәм әйдә өчне әйттең тагын икене Характерыңны кабул итүе, мәсәлән. Ничек бар сине кабул итү, яхшыртмыйча. Бу хәр яшькә дә килешәдер, монда шулай бит. Әй, инде хәр яшькә килешә.
Мәсәлән, син анда, ну, хатын-кызның төрле чагы була ич инде. Үзебез беләбез. Без бит әле нәрсә бәхетле булыр өчен дибез. Менә хатын-кызга үзенә бәхетле булыр өчен нинди критерийлар булырга тиеш, нәрсә, э, нинди факторлар булырга тиеш. Эше, димәк, акчасы, үзен ничек бар шулай кабул итү, үзен кабул итү бу гомумән бик фәлсәфи әйбер. Именно шулай бит. Гомумән эзләп йөрмәскә кирәк ирләрне. Нәрсәгә кирәк аны эзләп йөрергә? Ул үзе таба. Син үзең бәхетле булсаң, үзеннән үзең канәгать булып яшәсәң, тормышны яратып яшәсәң, беләсезме, ирләр менә болай итеп түгәрәккә ала алалар сине. И син просто әйләнеп сайлый башлыйсың. Сайлыйсың.
Без хаман идеаль тормыш турында сөйләшәбез кебек. Ә 30 яшьтә Зөлфия синең ниндиләр бар иде? Менә критерийлар тагын нәрсәләр өстәр идең син бәхетле булыр өчен? Ничек уйлый идең? Нәрсә 30 яшьтәме? Әйе. Ну 30 яшьтә мин кияүдә идем. Мин 26 яшьтә кияүгә чыктым. 30 яшьтә мин малаемны таптым. Менә беренче балам минем 30 яшьтә туды. Синең өчен инде минем критерийларым уже гаилә турында уйлау, баланы үстерү үзгәрә инде. Менә мин инде үземне 40 яшьлекләргә кертәм, әкренләп үземне әзерлим әлеге вакытка һәм менә уйланып утырам. 40 яшьтә нәрсә өчен нәрсәләр мөһим? Мин 32 яшьтә кияүгә чыктым һәм 30 яшьтәге э, күп кенә Олеся син әйткән әйберләр, чыннан да мин аларны аңлыйм, әмма 40 яшьтә Миңа калса, ул барыбер балалар беренче планга чыга. Үзара мөнәсәбәтләрең яхшы булу, сине аңлый торган кеше яныңда таянырдай кеше булу, бу беренчедер, шулай бит? Ә, балаларың, үзең, балаларың, якыннарың исән сау сәламәт булу. Белмим, бу ниндидер теге картайган кеше фикерләре, 40 Бу яшьтә иргә минем белән- карагандамы беренче Ага. урында балалар? О, бу Иң беренче, менә уйлаган вакытта нәрсә телисең? Менә миңа бәхетле булыр өчен кызлар, менә уйлыйм, нәрсә булырга тиеш? Миңа гаиләм, якыннарым исән-сау сәламәт булырга тиеш. Бу шундый баналь сүзләр, әмма 40 яшькә миңа иң беренче шушы фикер килә. Венера, менә кияүгә чыкмаган 40 яшьлек хатыннар. Алар өчен дә якын кешеләре сау сәламәт булуы минемчә бик мөһимдер. Чөнки 40 яшьтә син сәламәтлекнең инде бәхет Тә зур роле булуын аңлый башлыйсың. Димәк, 40 яшьтә миңа калса, сәламәтлек өстәлә. Син аның турында уйлыйсың. Спорт, спорттан үзенең кайф шулай бит. Яхшы туклану, синең бөтен хоббиларың сәламәтлек белән бәйләнгән булып чыга. Йога, кемдер анда нәрсәләрдер күтәрә башлый. Болар бөтенесе дә шушы сәламәтлеккә кертер идем мин. Икенчесе, мин беләсеңме шундый кеше, менә мин бәхетле булсам, Миңа кырыйда, янәшәмдә булган кешеләргә рәхәт булырга тиеш. Миңа бу мөһим. Минем кырыйда теге мин бәхетле, сез теләсә нәрсә эшләгез дип яши алмыйм. Минем өчен янымда булган кешеләр шулай ук бәхетле булырга тиешләр. И киресенчә, Венера, менә син бәхетле булсаң, синең яныңда бөтен кеше бәхетле. Әйе. Шулайдыр бу чынлап та. Хатын-кызның настроениесеннән тора күп әйбер. Хатын-кыз үзе бәхетле булса, аның яныңда чәчәк ата, балалар, ире яхшы кәефтә, балалары рәхәт, бөтен кешегә рәхәт. Хәтта әйтәләр бит, тараканнарга да рәхәт була. Тараканнарга да. Аларга да. Өйдәге күршеләргә дә рәхәт. Күршеләргә дә рәхәт. Бөтен кешегә шуңа күрә хатын-кызга бәхетле булуы бик мөһим. Ул бәхетле булса, бөтен дөнья чәчәк ата. Алты ел декрет, алты ел булдымы әле минем? Ну, биш ел декретта утырган кеше буларак, арттырып җибәрә башладым. Миңа күбрәк кебек була. Алты ел декретта утырган кеше буларак, тагын өсти алам. Хатын-кызга, миңа калса, 40 яшьтә, менә үземнән чыгып әйтә алам, үзеңнең самореализация дип әйтәләр бит, үз яраткан эшеңне эшләү, шуннан ләззәтләнү, ниндидер кайф алу, бу шулай ук бик мөһим, чөнки хатын-кызның гаиләдәге эше, әйтеп бетергез. әмма кайдадыр иҗат белән шөгыльләнә алмаса, яраткан эше белән шөгыльләнә алмаса, бер яклы гына булса, баланс бозылыр иде кебек миңа бу. Менә кара, Венера, Алиса әле генә әйтте, име, аңа эш мөһим дип, име, ул эш белән, бөтен яраткан эше белән. Аннары менә син кияүгә чыктың, ике балаң үсеп җитте һәм тагын эшеңә әйләнеп кайттың. Сиңа барыбер эш кирәк. Барыбер эш кирәк, карагыз әле. Димәк, дөрес ич. Чын дөрес. Бу карагыз әле шуңа әйләнеп кайтасың. Бәлки без шундый хатын-кызлардыр.
Бәлки аның башкалары да бардыр. Эш кирәк түгел. Менә мин рәхәтләнеп өйдә генә утырам, балаларым бар. Әгәр дә кызлар безнең белән килешмәсәгез, зинһар өчен комментарийларыгызны калдырыгыз. Безгә гомумән алганда бүген сезнең комментарийларыгыз бик мөһим. Чөнки беренче чыгарылышта аеруча без дулкынланабыз, сездән ниндидер кайта аваз көтәбез һәм безнең өчен үзебез өчен дә кызык. Менә сез ничек уйлыйсыз бикән? Нинди без аспектларны искә алмыйбыз икән? Һәм менә 40 ныкларны әйтеп бетерәм, тагын берне булса да нәрсә өстәр идем мин? Русча әйтәләр, поддерживающее окружение диләр. Якын тирәңдә, синең гаиләңнән, иреңнән тыш, бәхетле булыр өчен, мөгаен, менә шушы синең таянырдай дусларың, үз кешеләрең, энергия белән алышыныр өчен иптәш кызларың, кемнең нәрсә булырга тиеш. Һәм 40 яшьтә аның күләме кими, кешеләр озая, әмма аларның кадерләре арта. Ул хәзер үк әз инде.
Ул хәзер үк әз, 30 да ук әз. Ну хәзер дөньясы үзгәрде. Бәлки әле синең әле артык та алар. 20 дә әле күбрәк иде алар.
Ә, тагын да аз.
40-ка тагы да әзәя. Олеся, әзер бул. Тагыз әле нәрсә турында сөйлисез? Значит, 50 дә юк дигән сүз инде, что ли, да? Белмим. Менә безгә кызык, ә бәлки гомумән күпләргә мөмкин. Поддерживающее окружение турында әйтәсез. Якын дуслар. Яклап, мактап торучы. Алар бәлки үзләре. Кызлар 50 яшьтә аның кирәге калмый. Точно, менә бу ниндидер инсайт булды. Менә Нишләп? ачыш булды. Миңа кызык Ә менә. кирәк түгел хаман мактап торуың. Син уже настолько теге Син бөтенләй бер дә самореализация беләсең. беләсең генә түгел, ә менә нәрсәдер бу- булган хыялларың бөтенесе чынга ашып беткән кебек була да, и кирәге дә юк хаман сине. Әйдә, әйдә, әйдә, булдырасың, булдырасың үзе. Или син уже ул бит инде теге кризис среднего возраста, ул уза да имә. Ә И син ничек дә ул аңлыйсың, кризис? менә бу хыялың уже беркайчан да чынга ашмый. А. Монысы Беркайчан да кыяр. Син син тынычланасың. Башта башта теге ничектер кабаланып аласың да, аннары ә нәрсәгә мин борчылам соң әле? Әйбәт ич, болай да рәхәт. Болай да рәхәт. Менә и шулай яши башлыйсың. Мин мин шулай. Шундый кырылы кызык, или хәзер 50гә җитергә куркыныч түгел, сине тыңлап. Окружение сезгә теге кул чабып, сыпырып, әйдә әйдә әйдә әйдә әйдә. Шундый кызык фикер, Зөлфия. Беләсезме, менә мин минем яшькә җиткәч, Балалар әнисен күрәсе килә бик бәхетле, шундый үз-үзен карый торган, ниндидер хоббилары булган әнине күрәсе килә ул балаларның. Ниндидер менә менә соңгы алманы биреп, мә аша, үземнекен бирәм, юк, юк, юк, кирәк түгел, үзең аша инде. Алай түгел. Аларга беләсең нинди әни кирәк. Кытая.
Әйе, үзен ярата торган, миңа да кирәк, мин дә матурны яратам, миңа да тәмле кирәк. Менә алар, аларның күзләре үзгәрә, алар бөтенесе үзгәрәләр. Чөнки әнинең кадере, бәясе үсә, и алар андый әнине яраталар. Мин аннан шуны сиздем. Бирок хоббилар бармы соң?
Ә? Хоббиларыгыз бармы? Минемме? Әйе.
Мин каллиграфия белән мавыгам. Мин хәзер бик көчле зур мәктәпләрдә укып, шундый каллиграфия рәсемнәр ясыйм. Аннары инде теге чигә идем мендәрчекләрне, аны хәзер үзем ясамыйм, Аллага шөкер, бүтән кызга тапшырдым. Ул эш дәвам итә, Аллага шөкер. Мин High Heels дигән биюләргә йөри башладым. Вау! 50 яшьтә кызлар! Әле беләсезме нәрсә? Мин әле хыялланам, беләсезме кая? Вот теге культуризм спорт бар бит әле. Мин аны 20 яшьтән хыяллана идем. Чөнки минем гәүдәмнең төзелеше име, аңа шул хәтле тәңгәл туры килә. Ә минем ул хыял һаман кала, кала, кала. Мин әйтәм, ә кайчан тагын? Менә хәзер 50 дә, менә шуның белән мавырга хыялланам. Белмим, булырмы, юкмы. Шуңа күрә менә 50 дә Тормыш башлана гына.
Супер, кызлар. Мин бүген картаярга да куркыныч түгел. Үзем өчен белмим сез ничектер, үзем өчен шундый күп инсайтлар ачтым һәм минем өчен чыннан да кызык булды сезнең белән 30-40 50дә ул алышына һәм вакыт узгач та алышына икән. Тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итәсем килә. Безнең беренче чыгарылыштан соң, әлбәттә, Ә, ниндидер әле үзебезнең дә булыр ул. Теге әйтергә онытганбыз, моны әйтергә онытганбыз. Сезнең фикерләрне көтеп калабыз, дуслар. Әлеге майданчыкта сезгә дә, безгә дә алга таба күңелле булыр дип ышанып калабыз. Шуңа күрә ә, кызык булган темаларны языгыз, комментарийларны языгыз. Ничек диләр әле, лайклар, колокольчиклар. Куегыз безгә йөрәкләр. Репосты. Ә Без сезнең белән әлегә саубуллашабыз һәм алга таба да безнең өчен кызыклы булган темаларны күтәреп барырга вәгъдә итәбез.